A rawl a ṭammi kha nan rawl hrawm hna u law inn ngei lo misifak kha tlun in onh hna u. Ei awk a ngei lomi kha thilpuan ṭhen hna u law nan sahlawh le nan rualchan hna kha bawm loin um hna hlah u. Hihi ka duhmi rawlulh phun cu a si. Cuti nan tuah ahcun kaan dawt hnanak kha nan cungah zinglei ni ceu bangin a ceu lai i nan hma cu khulrang in a dam lai. Nanmah kham awkah nan sinah ka um zungzal lai. Nan sin i ka umnak nih cun a kamkip in aan ven hna lai. Thla nan cam tikah kaan leh hna lai. Nan ka chawnh tikah kaan chawnh ve hna lai. Hremnak le nautatnak le holh ṭhalo kha nan ngol i rawlṭammi kha rawl nan pek hna i herhbau in khua a sami kha an herhnak nan bawmh hna ahcun nannih aan zultu hna muihnak kha chun ceu ah a cang lai. Pathian bia a si. Nihin a voihnihnak Baibal kan rel dingmi Korin kuat khatnak a ngan pahnih a hme pakhat in panga tiang. Ka u le ka nau hna, nan sin i Pathian biathli chim awk i ka rat ah khan biathluan sausau le cathiam sang pawl nih an hmanmi bia kha ka hmang hna lo. Zeicah tiah nan sin i ka um lio ah khan Jesuh Khrih le vailam i an thahnak kong dah ti lo cu A dang zeihmanh ruah le khah kaa timhmi a um lo. Cucaah nan sin i ka rat ah khan tlahnemhnem te le therphang lengmang in ka um i kaan cawnpiak hna le ka phungchimmi ah khan nan lung aan pemhtu hna cu minung fimthiamnak holh dawhdawh kha si loin Pathian thlarau ṭhawnnak tu kha a si deuh. Cucaah cun nan zumhnak cu minung fimnak ah aa bunhmi si loin Pathian ṭhawnnak i aa bunhmi tu a si deuh. Pathian bia a si. Nihin thawngṭha bia kan theih dingmi Mathai a ngan pangah a hme hleithum in hleiruk tiang. Nannih cu vulei cite nan si, sihmanhsehlaw cite kha a alhnak cu a lo ahcun zeitindah alhter khawh a si ṭhan ti lai? Santlaihnak kha a ngeih ti lo caah hlonh awk le lamh awk men a si ko cang. Nannih cu vulei ceunak nan si. Tlang cungah an tlakmi khua cu zeihmanh nih a phen kho lo. Ahohmanh nih meifar an van tikah kho an khuh bal lo. Meivannak tu ah khan an chiah tawn i innchung i a ummi vialte kha a ceuh dih hna. Cu bantukin nannih nan ceunak zong cu mi hmaiah a ceu awk a si. Cuticun thil ṭha nan tuahmi kha an hmuh lai i vancung khua i a ummi nan Pa kha an thangṭhat lai. Khrih thawngṭhabia a si.
A ngaitu lenau hna, damten an um cio maw? Vancung pennak cu khual a tlawngmi an bawipa nih sal pathum hna bianabei in a chimnak kong kha kan hngalh rih lai. Mah tu a ngan kuleng ah a hmelhel i inn sumthum tiang. Vancung pennak cu khualtlawn in a thawhmi pa bantuk a si. A salle kha a kawl hna i a thilri kha zohkhenh awkah a fial hna. Anmah le an thilti khawh ning cio khan tangka kha a pek hna. Pakhat cu thong nga, pakhat cu thong hnih, pakhat cu thong khat a pek hna. Cun khualtlawn ah cun a thawh, Thong ah a hmumi nih khan cu tangka cu chawlet zoh i a dang thong ah a miak a hmuh. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in thong hnih a hmumi pa zong nih khan a dang thon nih a miak a hmu ve. Sihmanhsehlaw thongkah na hmumi pa nih khan vawlei a cawh riangmang i a bawipa tangka kha a thuh. Cun caan saupi hnuah an bawipa cu a ra tlung ṭhan i an tangka mannak kong kha felfai ngei in a tuahpi hna. Thongah a hmumi sal kha a ra lut i a dang thongah a ra pek, a tho i, Bawipa, tangka thongah na rak ka pek, atu cu zuam hmanh, a dang thongah zong ka ra chuahpi, tiah a ti. Bawipa nih cun, Sal ṭha zumhawktlak sal na tuahmi cu a ṭha ngaingai. Tangka tlawmte na lehthalnak ah zumhawtlak na si. Cucaah tangka tampi tawnghthamtu ah kan chiah lai. Ra lut law ka lunglawm lai hi i hrawm ve, tiah a ti. Cun tangka thonghnih a pekmi kha a ra lut i, Bawipa, tangka thonghnih na rak ka pek, zuamhman atu cu a dang thonghnih zong ka rak chuahpi ṭhan ve, tiah a ti. A bawipa nih cun, Sal ṭha zumhawtlak, tangka tlawmte lehthalnak ah zumhawtlak na si. Cucaah tangka tampi thamtu ah kan chiah lai. Rat lu law ka lunglawmhnak hi i hrawm ve, tiah a ti. Cun thongkhat a hmumi pa kha a lut i, Bawipa, nang cu mikhep kha te na si kha ka hngalh. Na cin lonak hmun ah khan thetlai na lawh tawn i na tuh lonak hmun ah khan tirawl na ṭuan tawn. Cucaah kan ṭih i na tangka cu vawlei chungah ka va thuh. Zohhmanh, na ta kha ani tein hihi a si ko, tiah a ti. A bawipa nih cun, Mizangthu ser ṭhalo ka phunduknak hmun ah tirawl ka ṭuan tawn le ka thuhlonak hmun ah thetlai ka lawh tawn cu na hngal a si lo mei? Cuti na hngal ṭungah cun ka tangka cu bengah pe na ra chiah awk a si cu. Ka ra kir tikah ka tangka cu a karh le a miak he ka hmu hnga lo maw? Cucaah tangka cu a sin khan la u law thonghra a ngeimi pa kha pe u, zeicahtiah a ngeimi cu chapchin a si lai i a hleivuang a ngeih tiang i an ngei lai. Sihmanhsehlaw zeihmanh a ngei lomi cu a ngeimi nih chun te hmanh kha chuh an si lai. Cun hi sal santlailo-pa hi a lengah khuamui lakah va hlawn u; khika ah ra ṭap seh law a ha cang va rial seh, tiah a ti. Mah hi Bawipa Khrih thawngṭha bia a si. Ka dawt mi le nau hna, hi sal pathum hna tahchunhnak kong hi a tanglei bangin kan ngaih rih lai. Bawisu nih tangka in tahchunhnak bianabia in a chim hna. Mirum pakhat nih lamhla khualtlawn ah thawh lai ah a rianṭutu hna kha anmah thil tuah khawhnak cio te khan tangka a pek hna. Mirum pa nih hin an rianṭuan i a dingfelnak zia hmuh a duh hna i cun midang sawhsawh seh zongah tangka zuam cu a pek khawh ve ko hna nain a dawtmi a rianṭuantu hna lawng a pek hna. A pekmi hna tangka hi a manh a har ngaingaimi a si i talen ti a si. Talen pakhat cu tangka fang ngaingai a si lo i Tidim Baibal chungah cun thongkhat tiin a um. Talen pakhat cu sui a si loah ngun, siloah lungvar, si lo i cawi sawmthum tluk a ritmi a si. An kuli hlawman, Kum ka chung a ṭuan man a si. Mirum pa nih a rianṭuantu hna sinah a pekdehnak ah zuakhen sawhsawh awk si loin a pekmi hna mah tangka cu lethal in a miak a karh an hmuh khawhnak chungin a tam khawh chungin a ni miaknak hnga a pek hna. Rianṭuantu chawlettu hna nih khan tangka an hmuh cangka in thanuam tein a miak an kawl cawl i cu an hmuhmi a miak cu an bawipa pek awkah an ngakchio hna. Mah tangka hi mi pakhat nih kum kul chungah an rianṭuannak man an hmuh cio a si. Cucaah cun cu thong ah a pehmi pa nih thong ah a miak. Thawng hnih pemipa nih thawng hnih a miak. Thongkhat a pemipa tu cu letthal loin vawlei a caw i khor chungah a phum. A bawipa ral ti tuk ruangah thawngtham ngam loin a phun. Cun ka bawipa hi ra tlung taktak seh law zeitindah a ka tuah te hnga tiah A ka pemi tangka cu ani tein ka chiah a herh ko tiah a ruahnak ah a miak zong kol loin a can a luanter dih. A bawipa cu kum sau naun a rauh hnuah a ra tlung ṭhan cangka in a riantuantu hna cu, “Kha ka ruah le, Ra u law nan ṭuannak cu i cehphai tuah u si, tiah a kawh hna i a hal cio hna. Tiah Bawi Jesuh nih a ti duhmi cu a Bawipa nih a rianṭuantu pahnih hna a lawmh hna, a thangṭhat hna bangin, cun maw sal ṭha zumhawtlak sal, nan tuahmi cu a ṭha, tangka tlawmte le thahnak ah zumhawtlak nan si. Cucaah Tangka tampi tawnghthamtu ah kan chiah hna lai. Ra dul law ka lunglawmnak hi i hrawm ve tuah u, tiah a ti hna. Cu bantukin thonhnih hmuipa zong cu lawmnak kha a tong ve. Cu hnuah hi a bawipa nih cun rian ṭuantu pahnih hna an dingfelnak lawng kha a luh i tangka tampi an hmuhmi cu biapi in a relpiak teh lem hna lo. A pekmi tangka cu tlawmpalte a si ko, a ti caah tlawmte hmanhsehlaw a sal hna caah cun a tam ngaingai. An hmuhmi laksawng cu an bawipa he lawmnak an i hrawmnak a si. Zungzal nunuamnak kan timi cu a dong thiam lo ti lomi Pathian he umṭi le nunṭinak a si. Laksawng vialte lakah a sung bik A ngan bik laksawng cu a si. Khor chungah a phunmi pa tu cu amah thathunak a si i a ngaihciami hnikhatte hmanh kha lakpiak ṭhan a si hleiah khualeng ah hlonh a tong beh. A bawipa he i pehtlaih khawh nakhnga a nge ti lo. Khualtlung mirum pa cu Jesuh Khrih a si. Kri ruatnak cu minu ruatnak nakin a le tampi a sang deuh. Sui le ngun lungvar rel cawk law a ngeimi pa nakin a sang a rumi mi nih a rumnak hi i tluk kho ding a si lo. Bawi Jesuh nih vancung a kai hlanah leicung mi kan rohtami laksawng cu amah a vel le a dawtnak le amah ah a biakamnak, Amah hi a nawlbia a si ko. Kannih cu Bawi Jesuh i kannih cu Bawi Jesuh Khrih a rung ṭum ṭhan ding hi ralrin timcia tein kan hngak. Khamdah innka chung luh kho dingah le a fa candah ding ah tipil innak sakremei kan hmuh. Sualnak ngaihchih in kan in thlah. A thi le sa kan hlan, sacrament pasarih a thiangmi le cun zumnak ram pahnih pahnih a kan rohtak piakmi amah duhni le a cawnpiak ni in kan zulh lo ahcun khor chung i tangka a phunmi bang pa bangin zungzal hacang rialnak ah hlawn kan si vai lai. Cucaah dawtmi ulenau hna, a miak hmuh awkah ti bantukin kanmah zong thlaraulei ah kan ṭhangcho i kan zumhnak hi ni khat hnu ni khat a fe chinchin in Bawipa Jesuh Khrih thawngṭhabia kha kan zumh i kan nunpi a si ahcun a miak a hmumi pa bantukin vancung khua ah amah ha kan i lawmṭi zungzal lai timi kha chim kan duh. Ka lawm ngai, Bawipa min cu thangṭhat si ko seh.

Atu cu Lothlo Kut kan timi volume vuan chung i mitsur kong he pehtlai in kan ngaihnak caan a si lai. Mitsur an cin hmasatnak hmun cu Asia ram le Asia Minor ram hna an si. A phun hi a thei a zummi, a thei a pummi tiin ṭhen an si. Minung hmanning in phun thum ah kan ṭhen. A thei eimi, wine in chumhmi, a thei carmi phun ti si.

Mitsur cu a kih a lum hi biapi a si lem lo. Kumkhat ah ruahti letmah sawmlinak tam a sur lomi hmun ah an cin khawh ko. A biapi ngaimi cu a par liote le a thei lio caan ah ruah a sur vur a tlak i khua a durhdomh ahcun rungrul le zawtnak a tla duh ṭheo i a kung a par a thei kha a rawk kho. A cin a dam lei seventy percent nak tam a si ahcun cin ding a si lo. Rili in pe thongli le zanga tiang a sannak hmun ah cin khawh a si. Vawlei a alnak hmun ti aa dilnak hmun dah ti lo ahcun khoika hmun paoh ah cin khawh a si. Vawlei tangah thetse ṭhung vawlei phun phunkhat a um i a cunglei vawlei tit a chahnak hmun thetse vawlei, buanphut vawlei hmun ah mitsur cin khawh a si. Cu bantuk vawlei ah cun a kung a ṭhen a fawi i a thei zong a thlum i a thaw fawn. Vawlei a thur a al, pH 5-8 karlak ah mitsur a ṭha cem. Zeitindah mitsur kan cin lai ti ahcun mitsur kan cin tikah dirter in cin, burbuk pungsan in cin, hrizam in cin le ṭhengdawnhpiak i cin ning tiin phunli tiangin cin khawh a si. A kung dirter in cinmi cu a ṭhang kho tuk lomi mitsur phun kha cin a si. Mitsur kung kha thlar khat le thlar khat, pe thum in pe hra tiang siseh, kung khat le kung khat, pe thum le pe hra tiang hlat in an tuh. Mitsur kung a san pe nga tluk a si tikah tung na bunh lai i tung he na ṭem chih lai. Burbu pungsan in cinmi cu a ṭhang kho lomi mitsur phun kha hman a si. Mitsur kung kha thlar khat le thlar khat, kung khat le kung khat,

hri zamter i a nge kha zamter in phunthum in cin khawh a si. Mitsur a ṭhan ning hoih in thlar khat le thlar khat pe thum in hleinga tiangin siseh, khur khat le khur khat pe thum in pehra tiang hlat in cin ding a si i tung kha pe sawmthum danat tung khat na phun lai i thirhri in thlar khat thlar hnih tiin na zam lai i mitsur nge kha thirhri cungah na khin hna lai. Ṭhengdonh in cin ning: Mitsur kung kha ṭheng na donh lai i mitsur nge kha ṭheng cungah na zamter lai. Kawlram ah hin a nge pali in zamter in cinmi le ṭhengdonh piak in cinmi phun hi an hman cem. Vawlei sersiam ning: Cinnak ding hmun ah khan pe thum thuk in vawlei na cawh lai. Dawm le vawlei ṭha thinghnah rawp. Non saruhdawm pili le vutcaam pili hna kha na rawn hnuah mitsur na cin lai. Cu pinah vawlei a khal tuk ahcun thetse khurkhat ah punghnih na rawn chih lai i khurkhat peruk na hlat lai i na bunh lai. Ṭhingṭhang na donh tikah tung kha tung-khat le tung-khat pe sawmthum ai hlat lai. Thlar khat le thlar khat pe hleihnih ai hlat lai. Mitsur ṭheng na donh tikah Chuahluhnak a ṭhat khawh nakhnga mitsur ṭhengpat le pe hleihnih kau in na zuah lai. Mitsur keu na bunh tikah a hram kuai lo tein amah le a um ning tein na bunh lai i vawlei na chilh lai. Kumkhat le cheu a si cangmi keu kha bunh ah a ṭha cem. A kung zohkhenh ning cang. Mitsur keu na bunh dih tikah a tanglei bantukin zohkhenh dingmi a si. Zarhkhat ah a tlawm bik voikhat ti na toihpiak lai. Mitsur a hmet lio caan ah ṭungṭuan nih a hram a ei tawn caah fioredin sidip kha rawl einak keu hnih hrawng lengmang vawlei khur ah na rawn chih lai i vawlei na khuhpiak lai. A kunghram belh na thlawhpiak fawn lai. Na bunh hnu nihra chungah a lul lai i thla khat hrawng a si tikah a bir lai. Cu a birmi nge cu na riam rih lai lo. A nge a ṭha bik kha na zuah lai i a dang nge hna kha na riam dih hna lai. Mitsur nge mitsur ruang zamnak caah thirhri zampiak ding. Tung na bunh dih hnuah vawlei in pe hnih le cheu a sannak in a pakhatnak thirhri na zampiak lai i pe li hrawngah a dot hnihnak thirhri na zampiak lai. Mitsur nge pakhat na zuahmi kha a dotkhatnak thirhri a phak tikah thirhri cung lehmah pathum a san nakin na riam lai. Mitsur nge sersiam ning: Nihleng ah hrawng a ro hnuah a nge tete a hung bir lai i a birmi lakah a puam cemmi a nge pathum kha na zuah lai i a dang kha na riampiak dih lai. Nge thum lakah nge khat kha mau asiloah rua in na ṭem bawh lai i Cunglei thilri na zamtermi ah na zamter lai. A dang nge-hnih kha a kung in kehlei le vorhlei ah thilri cungah na zamter lai. Kha a hri a zammi kha hrinem tein na ṭem bawh hna lai. A ruangpi ca i na zuahmi nge in a nge fa tete a bir lai i letmah pali hlat in bir khat lengmang na zuah lai i a dang a herh lomi nge kha na riam dih lai. April thla fur tlak lai ah voikhat, September thla fur dih lai ah a nge riampiak ding a si. Fur tlak lai i a nge riam tikah a nge nganpi pali cung na zuahmi a tlai dingmi nge kha a hram in a biar dingmi a bo pakhat hrawng na nganh lai i cerep harmi tein na riam lai. Cu a bir fatete hna cu a tlai dingmi nge an si. Fur dih lai i a nge na riam hnu in Ni kul tluk a rauh tikah a hung lul lai i an par lai. Mitsur ruangruang khat ah a theitlaimi bor hnih hrawng na nganh lai i a dang cu na riam dih lai. Dawm pek ning Fur tlak lai le fur dih lai mitsur nge na riam hlanah a kung velchum le mitsur dum chung kha vawlei na cawhvut dih lai i tisukparlet nih Korea letkhat Potas letkhat na caw dih lai i mitsur ruangkhat ah Dawm Aung Sa pariat, caw hnuk pawng tan tluk caw ek vawlei thu le thinghnah rawp nawn punghnih tluk na toih lai. Fur dih lai zongah Uria sappa Potas caw hnuk butan na pek lai. Cozah dawm na pek fate ti vuai tein le ciap tein na toih lai. Mitsur ci karhter ning le erh ning cang. Mitsur hi a bir tete in siseh, a ngepe in siseh kerhter khawh a si. Thlaici ernak khang kha a vang pe thum le cheu, a sau pe kul, a thuh pe khat vawlei na cawh lai i a khang na tuah lai. Cu hnuah vawlei vut tein na tuah lai i ninga hrawng ni na tlanter lai. Cu hnuah caw ek pung li le thinghnah rop non pung li na toih lai. Thlaici-ernak khang pakhat le pakhat, pe khat le a cheu na hlat lai. A sullam cu kalnak lam caah a si. A nge sawh ding na lakmi kha a sau le mah pariat in pe khat hrawng a saumi in na riam lai. Na riammi nge kha zawtnak rungrul a thian khawh nakhnga sulfanat sihang keukhat kha ti keu zathum na co lai i minit panga hrawng na ciah lai. Ernak khang ah khorkhat le khorkhat lepma pathum hlat in na bunh lai. Ti hmaan tein na toih lai i thlathum a si tikah an hung dir lai. Cu a bir cangmi cu a hram cat lo tein na phawi lai i ti in thiang tein na ṭawl lai. Cu hnuah plastic sawngkhoi chungah ding tein na khumh lai i vawlei ṭha non ṭha he na rawn chih lai. Ti a ciap dih tiang na toih lai. Nihrahrong a roh tikah a hung vir lai. Mitsur kung a hrawk khomi rungrul le khamhnak, maimasen, cep a fami, cep a nganmi, a kung a riammi cep, a kung a vitmi rungrul, a thei a vitmi rungrul, a hnah a eimi rungrul, mitsur hnah a eimi hrik,